L-arti x'inhi? Skontok ovvjament. Ehm, hmm. Bdejt li bil-qiebes hawn mill-ewwel. Ehm, ma nafx, ma nafx nagħti sommarju tagħha f'sentenza, imma naħseb li hija il-mod jew wieħed mill-modi li bihom nirrikonċiljaw irwieħna mal-eżistenza tagħna, jew nippruvaw nirrikonċiljaw irwieħna ah, mal-eżistenza tagħna. Eh, hemm min jibda l-arti ma' reliġjon biex jaqdi din il-ħtieġa. Jien preferi l-arti ma' reliġjon, ovvjament.
Ġviri, inti tara tara utilità fil-arti, ġviri miex xi ħaġa li speċta hija frott il-fenomenu tal-kuxjenza, insomma, hekk huwa, hekk qed tajtu inti. Għax ta' consciousness, eżatt, eżatt.
Qed nipprova nissimplifika għax eh, batni fuq sew waħda mill-ewwel għadna għadna ħerġin. Mela, biex nagħmlu digressjoni.
Ma għalija għalija dak eh, dak li Dik il-ħtieġa ta' qdi ħanejtek. Biex nagħmlu digressjoni żgħira, forsi anke jkollok ċans jekk tgħod timmarina l-idea. Bħalissa hawnhekk fl-istudju għall-ewwel darba għandna annimal li mhux bipedu. Jaf kelma oħra li jivvinta ġomma. Fittxuha fuq il-dizzjonarju ta' kulina din, ħafna bil-klim Malti. Eh, apparti li jiena għandi xewqa kbira li nibda nuża klim li jista' jkun ma jeżistux. u jispiċċaw fil-lessiku Malti. Jekk la jkolli design sena jkun kulħadd jgħix, per eżempju. Trendsetter li xejn. Eh, eh, iktar minn hekk biex ta' tibqa' tidwi through the ages dik il-kelma. Poddata rnexxilna.
Poddata mhux tiegħi bro, poddata ta' Tony Santu. Yes. Eh, kemm up short.
Għara rispet lejk dan. Eh, x'tagħmel bro tiegħek ilu li josfu. Mela, x'inhu? Dak poddati ta' Sant qed ta' Tony Sant? Eh, Tony Sant.
Fix wasan naħseb numru 2300. Lex, dak jgħamil, dak jgħamil podcast, dak jgħamil mużika biss. Naħseb jgħamil waqt li rqat il-podcast tiegħu jena għad. Eh, ma dak akademiku, eh, dak għandu ħafna ħin fuq idej. Sfortunatament. Najċej fuq l-akademiċi, sfortunatament. Ċajta, ċajta. Għaw akademiċi għalli. Ċajta, ċajta. Kull ċajta tajba fiha nofs verità u dik kienet ċajta mhux ħażin. Sa li li kont qed ngħid ma wasal tal għal fatt li għandna Rufus hawn illum. Għall-ewwel darba wasalna, eh? Rufus huwa il-kelb tiegħek li ġieli ninsertaħ fuq il-Facebook. Il-pet tiegħi, il-pet tiegħek.
Il-pet tiegħek.
Dotat fallikament b'mod ehm, li ħafna minn nies hawn ġew qed iħossuhom skomdi spiexa. U jżomm li l-nifsi umli umli u nċek. Eh, għandek xi żewġ tibiet oħrajn fuq l-arti? Ehm, naħseb
hija primarjament ukoll ċinturin ta' komunikazzjoni bejn bejn l-umani. Eh, ħolqa importanti ta' komunikazzjoni u
Inti l-arti għalfejn tagħmilha x'inhu l-inċentiv għal Mario Vella li jagħmel l-arti?
Primarjament għax il huwa mezz ta' komunikazzjoni u mezz ta' introspezzjoni li tini pjaċir. Ġifieri mingħajr dak il-pjaċir niddubita li Li kont se nintriga, ħa ngħid hekk. U naf li forsi qed nistema' egoċentrika u però wisq probabbli l-uniku mezz li bih nista' naspira biex inħalli traċċa tiegħi fil-futur wara li l-mewt tkun sabitni. Jew għal attentat tiegħi għal kif taqbad. Għal posterità.
X'inhi l-kelma prop? Għall-immortalità. Għall-immortalità biex tħalli. Ma jidhirx ħaġa li konxjament taħsebha jew taħseb li Kieku jkollok tmur għand it-terapist u wara għaxar sessions tasal għaliha. Primarjament għall-pjaċir li tikkomunika ma' ħaddieħor li jkollok is-seta' anke li timmanipula ehm, l-emozzjonijiet ta' ħaddieħor. Eh, hija xi ħaġa li nsib affaxxinanti u attrajenti ħafna. Però ehm, jekk li noqgħod naħseb ħafna fit-tul fuq u ġieli ħsibt fuq ukoll naħseb B'xi mod huwa wkoll l-attentat tiegħi li nħalli xi forma ta' legat wara l-eżistenza tiegħi, speċi l-eżistenza qasira jew twila, jiddependi kemm kif tħares wieħed iħares lejn ħajja jekk hix qasira jew twila. Kif tħares lejha inti kif tara?
Naħseb li twila biżejjed. Nifsa. Hemm min ħalli minn ġbit tfal fid-dinja u jew jew jibni negozju jew jew whatever u dak hu l-legat tiegħu, speċi jgħix thru l-affarijiet li ħalla, jien nixtieq li nibqa' neżisti fil-memorja kollettiva fi ħd-, thru l-kanzunetti li li li ktibt. Jekk dan iseħħx jew le.
Bid-diskografija li għandek u bil-repertorju tiegħek, kif taħseb li n-nies tal-ġejjieni ħajħarsu lejk?
Daqsxejn mistoqsija tqila ma nistax il-kuntesti u l-parametri jinbidlu ħafna eh, f'temp ta' deċenju aħseb wara fi żmien 20-30 sena. Nixtieq, kif nixtieq ħarsu lejha, l-iktar li nista' nipprova ntenni, nixtieq li ħarsu lejha bħala xi ħadd li li prova ħafna u li kien jemmen ħafna f'dak li għamel. U li ma kien ħares f'wiċ ħadd biex jagħmel dak li jagħmel. Ġifieri ma kien eh, ħares f'wiċ ħadd. Jiġifieri li dak li kelli ngħid jew kelli nagħmel għamiltu mingħajr ħafna ċensura, ċensura żejda, jew mingħajr ħafna tfettiq żejjed fuq kif se niġi perċepit bħala persuna. M'għandix problema li niġi perċepit bħala persuna difettuża. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak naħseb li jien preċe.
Eh, bat erba temi li sissa spiex ta' għanqlu li ħafna kurzu ta' wan, kienet eh, eh, il-relazzjoni tijak mal-udjenza li inti għandek din il- dil-affinità mal-idea li timmanipula l-emozjoniet tal-udjenza. Forsi nistaw naqbdu. Meta nitkellem fuq manipulazzjoni, Noqogħdu attenti x'ma rridx
Mhux mod Machiavellian qed Mhux mod Machiavellian jew mhux qed ngħid li qed inkun qed nuża l-falsità biex nimmanipula mm-hmm. l-emozzjoni qed ngħid li li l-mużika minna nifisha jew l-arti minna nifisha eh, isem magħha hija artifis, ġifieri hemm hemm eh, hemm ħajt bejna u bejn ir-realtà. Ġifieri ma tista' qatt tkun il- Il-verità fil-milja kollha tagħha ma tista' qatt tkun awtentika mija fil-mija. Jien naspira li nkun l-iktar giddieb awtentiku f'sens artistiku speċi.
U jien m'iniex ċert jekk hix il-kelma, minkejja li tinstema' poetika, mhix għax li li tkun giddieb, jien naħseb li ma tagħtix ir-realtà kollha huwa impossibbli li tagħti r-realtà kollha. Qatt ma tista' tagħtiha fl-ebda kuntest naħseb jien. Qas dokumentarju.
Ekku, ekku. Case in point dak hawn making, making a murderer.